Mara kai! Mwana nĩwe Isiraeli. Nĩ kĩgirĩko kĩa mũciari thutha wa mwana wake kũra mĩeri ĩtandatũ mĩhĩtũku na ndaigana gũcoka rĩngĩ. Kĩa mũndũ ehutagĩria mwana. Kĩgirĩko kĩa Esther Njoki ũrĩa nĩ nyina wa Joseph Mbũrũ Njoki Mbũrũ ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩna na ĩtandatũ na ithe wa ciana ithatũ orire tarĩki ikũmi na kenda mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, ũndũ ũrĩa ũtigĩte nyina na kĩeha na kĩgirĩko kĩnene agĩcũrania kũrĩa mwana wake angĩkorwo arĩ. Njoki akiuga mũthenya ũcio nginyagia ũmũthĩ ndaigana kuona mbũrũ thutha wa kũmenyithio nĩ mũtumia wake atĩ mbũrũ nĩ orĩte mũtumia wake amũtigire nyũmba na agĩtiga muonia harĩa kuburi ĩrĩ na akĩmwĩra ahinge Eh, akĩmweterera akĩmwaga akĩhũrĩra thimũ wake rĩ mũtumia wake ngĩmwĩra ndimuonete kuma mũthenya ũcio njoki ũndũ ũmwe na ciana ciake makoretwo magĩetha mbũrũ icigo-inĩ itiganĩte ona mathibitarĩ-inĩ hatarĩ na umithio. Mũtumia wake nĩ athiĩte nginyagia mocarĩ akĩmwetha na akĩmwaga, rĩu ithuĩ tũgĩkinya mũthia hau na tũgĩikara ũguo. Kĩrĩa Njoki atigĩirwo na kĩmũririkanagia mwana wake wa kerĩ no mbica ici iria aikaraga agĩciĩroragĩra agĩcũrania kũrĩa mwana wake arĩ. kĩngwĩra banji kũwitũ mwana ũcio wakwa atekũnyua njohi ona magũrũ no agũthambire ndarĩ wĩra atangĩkũrutĩra ona ũmwe ona ũmwe na gũtirĩ mũndũ mahĩtanagia nake aingĩra mwĩndire mbũrũ ingĩra riko ũndugĩre ngima ndaracokagia ona ngĩrenwo nĩ mwarĩ wa nyina ũcio mũnini mbũrũ oya mĩtũngi ĩno tũtahĩre maĩ tondũ ndĩ mũnogu ndaracokagia Mbũrũ maikaraga na mũtumia wake mwena wa gĩthũrai gĩa Fortify na kũrĩa aumĩte mũthenya ũrĩa orire. Na ũguo tũgatuma thabarĩ nginyagia mwena wa gĩthũrai kwenda kũmenya maingĩ megiĩ kũũra kwa Mbũrũ. Mũtumia wake Florence Katungwa akiuga Hapa hata akiwa mlevi hajawahi kosa kwa nyumba, hajawahi kosa, na siku sija siku yoyote kama ameonekana na watu hata wale Eh, hajawahi kosa. thengia ya gũkorwo mbũrũ nĩ anyuaga njohi ndarĩaga kũinũka kana kuuga kũrĩa arĩ ũndũ ũrĩa nginyagia ũmũthĩ nĩ kĩriga kũrĩ mũtumia wake kuona ndaigana gũcoka mũciĩ no mwanake wake nĩ atwĩrire atĩrĩrĩ baba wao nĩ aratũraga igaga atĩrĩrĩ mũthenya arĩrakara nĩ arĩra magũrũ na eke atĩa na thi rĩu kũndũ tũtoĩ kũrĩa kiri atĩa athire ciugo iria nginyagia ũmũthĩ ũyũ nĩ kĩriga kũrĩ andũ a nyũmba ĩno makĩũria mũndũ ũngĩkorwo ũĩ kũrĩa mwana wao arĩ amateithĩrĩrie nĩguo kĩgirĩko gĩa kũmũcaria gĩkinye mũthia kuma rĩrĩa josefu burorire aciari ake mũtumia wake hamwe na ciana ciake matirĩ makorwo na thayũ na nĩ mwĩhoko wao na ihoya rĩao atĩ josefu mbũrũ nĩ agacoka mũciĩ nĩguo macokwo nĩ thayũ handũ-inĩ hakameme tv njĩta wanjikũ wa wanjikũ